Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Asiago, L Naturelle, Valio,

Il-lejn it-tajjeb ħbieb, nisper li kulħadd huwa tajjeb jien insab lest għal programm ieħor. Ħa nibda minn l-ewwel billi nsajjar ftit basmati ross rice ħalli jkun lest għall-aħħar tal-programm hawnhekk għandna ftit basmati rice għal waħda mir-riċetti. U l-ewwel riċetti li se nkunu qegħdin nippreparaw illum hija l-Buddha Bowl. Il-Buddha Bowl hija bowl mimlija bir-ross, ħa nagħmlu il-sweet potato and chickpea cakes b'ħafna ħwawar u spices, ħa nservuha bil-kale, għandna l-qara ħamra, il-avocado u ħa nagħmlu t-tahini yogurt dressing. L-ewwel riċetta għalikom illum u t-tieni riċetta tal-lum sa tkun diżerta ukoll healthy. Ħa nkunu qegħdin nużaw iċ-chia seeds, puddings taċ-chia seeds bil-mango and cashew nut mousse u ftit frott frisk. Dawk huma ż-żewġ riċetti għal-lum. Infakkarkom biex tipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tagħna, żuru l-website u l-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Jien ħa nibda l-ewwel riċetta, mela għandna ir-ross hawnhekk ġol ilma u beda jsir. Ħa nitfgħulu ftit melħ u nibdew nibdew dawk il-cakes, dawk il-patties, pulpetti. Jien hawnhekk ħa nagħmel hekk ara għandi bżonn 200 eh, gramma ċiċri, vurdi li nofs bozz. Ma' dawn ħa nżid, b'ħon ħwawar, għandna l-koriander, il-kosbor u għandna n-nagħniegħ. Ħa nżid ukoll hawnhekk is-sweet potato. Kelli sweet potato waħda u jien kull ma għamilt qaxxartha u għallejtha, vu dik hija msajra. Ħa nżidu bżar u melħ. U qabel nibdew nibblizzjaw ħanżidu dawn l-ingredjenti. Għandna bżonn. Għandi kollox hawnhekk ftit ċili, ftit felfel, hekk ma tħobbux evitaw jien inħobbu. Hawnhekk għandna il-cumin powder, 1 teaspoon. Tajjeb. Għandna il-korianda, Mhux daqshekk issa did-darba ftit inqas, mela dawn huma t-togħmiet kollha li għandna bżonn għal dawn il-sweet potato and chick peas. U hawnhekk għandna t-tewm. Stajna użajna l-frisk imma bqajt fuq in-niexef. U kulma se nagħmlu nibblizzjaw kollox flimkien. Ħa nkunu qegħdin nagħmlu pulpetti, pulpetti b'din it-taħlita. Issa li sa nagħmel, Ħa nkompli nispjegalkom once li nagħmlu di tip ta' paste b'dawn l-ingredjenti kif sa nkomplu. Jien hawnhekk, mmm x'riħa tfuħ. Ħa nżid ukoll l-abjad ħa nneħħih l-isfra ta' bajda biex jibbindja biex jeħlu ma' xulxin u kol hawnhekk għandi ftit e qisu marfa jew tnejn Dqiq plain. U ħa nibblizzjawhom. Issa ma niddejjaqx hekk. Inħalluha naqra ċanki. Infatti dik lesta. Mhux sa nġiba pure, ħanħalliha bil-biċċi ġa fiha. Mela qed inxomm dawk il-ħwawar li żidt magħha, ħanneħħi x-xafra U kull ma rridu nagħmlu isha proprja proprja in an ideal world kif jgħidu l-Ingliżi, din tfajnieha ġol-fridge issa għal nofs siegħa qabel bdejna niffurmaw il-pulpit għax għaliex? Għax it-taħdita sa tkun naqra ratba. Imma ma nistgħux nagħmlu mezz ieħor, m'għandix waħda preperata. Issa ma' dawn ħa nżid ukoll, għandi żewġ spring onions imqattgħin. Mela dawn huma kollha il-ħwawar, it-togħmiet, li għandna bżonn għal din ir-riċetta. Issa jien nixtieq nagħmel qisu sitta minnhom dawn dawn il-cakes. Qabel inħammeġ idejja, nixtieq nurikom ukoll ħaġa oħra. Mela ħa nagħmel din fil-ġenb. Ħa nagħmlu it-tahini dressing bil-yogurt. Hawnhekk għandi 150 gramma yogurt plain, nistgħu nużaw il-Greek jew inkella kif qed nuża jien illum għandi il-lokali, il- il-lokali in-natural li sa nagħmel ħa nżid hawnhekk għandi sinna tewmi mqatta' u għandi marfa tahini. Tahini huwa paste magħmul bil-ġunġliel, bis-sesame. Ma' din ħa nżid ftit żejt ta' żebbuġa b'żgħar u milħ, dan għadu ġdid ħa niftuh. Ftit żejt ta' żebbuġa. ftit mhux ħafna, bżar u melħ u ħa nitfa' naqra lime ukoll. Jien hawnhekk għandi l-limes. Mela, sikkina. Il-lime importanti qabel nużawha ngħorkuha hekk fuq il-work surface tgħin biex naqlgħulha il-meraq. Din hija vera cool. Il-pips kollha jibqgħu ġo fiha. Naqra lime juice hawnhekk. U ma tispiċċax biż-żerriegħa. Joe Scutella, Eċċellenti! Ħa nħawwad u dan sa jkun id-dressing għal din ir-riċetta. Din sejra ġol-fridge biex nużawha aktar tard. Mela ħa nurikom kif nagħmlu il-pulpetti. Mela dak sejjer hemmhekk. Ħa nibda niżbarazza. Dak inneħħuh u dak jiġi hawnhekk. Għax ħafna minnkom tgħiduli kemm iżomm il-kċina nadifa, għall-verità. Hawnhekk jien għandi jisu tliet erba' MRF tqiegħ. U għandi sukketti mgħarref b'ġunn ġliel, għandi l-iswed u għandi ċ-ċar. Kull ma sa nagħmel, ħa naqbad ftit minn din it-taħlita, anzi ħa nixgħel it-taġen l-ewwel. Għax dak irid jisħon sew, naqra żejt, U sa nagħmlu hekk ara. Naqbdu mgħaref issa iftakru x'għadtilkom aħjar kieku din kienet ġol fridge. Ħa nagħmlu pulpetti hekk ara. Bl-għalen niċċattjawhom U dawn sa nservuhom hawnhekk ġol-Buddha Bowl. Issa li rridu nagħmlu, l-ewwel sa ntihom ftit ħin ta' tisjir ġo dat-taġen u l-istess taġen indaħħlu ġol-forn. Mela ħa nibda nifforma dawn, nibda naqlihom u nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu r-riċetti. Jien hawnhekk dawn il-cakes sajjarthom fuq żewġ naħat tajthom ftit klur, forsi qegħdin narawhom hemmhekk, araw dan sejjer ġol-forn ġol-istess taġen. Dan jidħol ġol-forn u jien ħa nibda ir-riċetta li jmiss. Issa importanti li meta inti tiftaħ il-forn tuża l-biċċa u taqbadha sewa x'taħraq idejk. Mela, ir-ross kważi lest. Ħa nibdew dik ir-riċetta ehm, id-diżerta Semmejt iċ-chia seeds, dawn iż-żewġ riċetti llum huma naqra healthy, ħa ngħidu hekk, ara. L-ewwel nett il-Buddha bowl għax ma nafx hekk għadtilkomx, ħa nkunu qegħdin inservuha bil-cooked kale, il-kale li nħobbu ħafna, il-qara ħamra msajra, għandna l-avocado u għandna dak id-dressing li għamilna fil-bidu tal-programm. Mela, iċ-chia seeds, ħa nagħmlu ċ-chia seeds pudding. Hawnhekk jien preparajt ftit mit-taħlita, dan huwa ċ-chia seeds, almond milk, ftit sweetener bħal maple syrup u għandna wkoll ftit vanilla. Dan irridu nagħmluh mil-lum għal għada jew inkella nxarrbuh għal ftit sigħat. Fil-verità iċ-chia seeds ma tantx għandhom togħma, irridu ntuhom togħma, imma huma healthy ħafna. Iċ-chia seeds huma tajbin ħafna għas-saħħa tagħna, Ehm, u importanti hekk tistgħu ma tip ta' superfood, so daħħalhom fid-dieta tagħkom. Mela, li rrid nagħmel illum huwa dan, ħanurikom kif nagħmlu din ir-riċetta, ħanservuha ġo tazzi tal-ħġieġ. Hawnhekk għandi l-ħalib, jien qed nuża almond milk, qed inżomma plant-based. Tistgħu tużaw kull tip ta' ħalib hekk trid, imma jien ħa nżommha plant based, vurdi vegan. Qed nuża l-almond milk, għandu jissu 300-400 milliliters. Hawnhekk għandi erba' MRF chia seeds, issa dawn li jagħmlu they swell. Huma sa jibdew jixorbu dawk it-tomiet u l-juices, il-ħalib biex niftehmu, jassorbawhom u fi ftit sigħat tiġi sa mhux custard imma tiġi kremuża ħa ngħidu hekk. Sa din inħalluha ġol fridge sa tejn tliet sigħat hija sempliċi ħafna. Infakarkom li ċ-chia seeds għandhom ħafna benefiċċji għalina burdiri ehm, fid-dieta tagħna u ma tip ta' superfood. Mela kif għatilkom jiena nikkandi su 300-400 ml almond milk u tfajt 40 maref chia seeds. Ħa nżidu ftit vanilla. Issa hawnhekk dieħlin it-togħmiet. U kelli wkoll maple syrup. Ħa nitfa' ftit maple syrup. Maple syrup għat-togħma u għall-ħlewwa. U dik hija lesta. Din nistgħu nitfgħuha fil-ġenb għal issa mhux se nużawha għax diġà għandi waħda lesta. Ir-ross nista' nitfih. Okay. Ħan għamlu il-mango and cashew nut filling. Issa ġili għamilt waqt il-program a vegan cheesecake or a vegan mousse. Fejn inti tagħmel hekk ara, jiena hawnhekk għandi 100 gramma cashew nuts u xarrabtom ġol ilma mill-luma għal Ovvjament, issa warrabt neħħejt l-ilma tagħhom. So dawn irtabu. Dan huwa l-bażi tal-mousse. Għandna wkoll għal din ir-riċetta toasted oats, għandna iktar vanilla u maple syrup għall-ħlewwa u għat-togħma, u għandna wkoll frozen mango. Issa li sa nagħmel, ħa nuża l-mango sħiħ vurdir bħala cubes, ukoll sa nagħmel il-mousse fejn sa nibblizzja parti minn dal-mango. U fil-fatt ħa nibda bil-mango għal din ir-riċetta, ħa naqbad ftit mill-mango. Ġast niċċekkja li taħdem ma tmux ma taħdimlix. Ħanaqbad ftit minn dal-mango dan kien frozen. Mela ħanħalak kemm fadal li ftit iva tajjeb ħafna. Ħanżid ftit vanilla u ftit maple syrup u li sa nagħmel ħa nibbrizzjah qisu puree. Okay. Issa nibda bil eh, bil Mango għax sa jkun iktar rar ta' budi sa jagħmel il-likwidi. Hekk bdejna bil-cashew nuts, kollox sa jeħel mal-liquidizer. Issa dieħlin dak il-mitt gramma cashew nuts li xarrabna u neħħejna l-ilma. Issa kulma sa nagħmel ħa nibblizzjhom flimkien u nkomplu biex nibnu dawn it-tazzi verament tajbin. Jien hawnhekk qed nagħmel l-aħħar finishing touches għal din ir-riċetta. Hawnhekk għandna l-Buddha bowl, għandna r-ross fil-qiegħ, għandna l-pulpetti taċ-ċiċri, hawnhekk għandna l-kale imsajjar u għandna l-qara ħamra, żewġ wedges lime u dik ovvjament meta niġu biex inservuha naqbdu din it-tahini yogurt dressing u nfirxuha hawnhekk fil-wiċċ. Dik hija l-idea. U nservu ftit fil-ġenb ukoll. Dak huwa l-Buddha bowl. Mela ħa nagħmlu waħda, mela sempliċi. Hawnhekk ħa naqbdu l-kejl, tal-kejl ħa lejtu, I sauteed, u mbagħad bżar u melħ, ftit togħmiet. Naqbdu hawnhekk dawk il-pulpetti, verament huma tajbin u morbidi. Għandna l-qara ħamra msajra issa jien qed nuża dawn ingredjenti. Inti intkom tistgħu tużaw ingredjenti favoriti tagħkom, vurdiri m'hemmx għalfejn tibqgħu fuq dawn l-ingredjenti. Ok? U l-avocado, ma tfajniex l-avocado. U l-avocado sejra hawnhekk. Żewġ riċetti jien sejta ra mnalla rajta qudiemi. Mela ħandawar il-platt ħalli nistandef fissa sew jien. Għandna l-avocado, Buddha Bowl verament tajba, togħmiet eċċellenti. Dik hi. Naqbdu din. Issa hawnhekk fil-ġemp l-ieħor jien bdejt nispiċċa dawk eh, it-tazzi, it-tazzi li għandhom hemmhekk iċ-chia seeds Dik tmur hemmhekk. Mela ħa nkomplu wkoll nurikom kif nagħmlu dawk it-tazzi. Mela ħa nimsaħ idejja. Hawnhekk għandna tnejn lesti, hekk tridu tarawhom, bnejt ehm, ftit tazzi lesti diġà, mela ħa nibdew. Ħa naqbdu din it-taħlita tal-mango u l-cashew nuts. Mela jien din ir-riċetta noħorġu erba'. Mela din hija l-cashew nuts, il-mango tal-friża li kienet defrosted, tfajna wkoll naqra maple syrup u naqra vanilla. U ovvjament tlaqqat sew jien hawnhekk Ħa nħallihom hekk. Ok, naqbad ftit kitchen roll u nimsaħ il-ġenb tat-tazza għax l-idea hija li t-tazza nżommuha nadifa, mhux inċappsuha kullimkien kif għadni kif għamilt jien. Mela, one, two. Ok. Ħankomplu issa dik it-taħlita ta' hawnhekk għandna it-toasted oats, ftit toasted oats, u ħa nitfa' hawnhekk ukoll ftit blueberries. Issa l-blueberries inħobb nitfagħhom fil-ġenb tat-tazza ħalli inti meta tibni din ir-riċetta tibda tarhom fil-ġenb. Ħa nispiċċaw issa dik it-taħlita ta' chia seeds u almond milk u ġast nispiċċaw u din importanti għat-togħma, inħobb nitfa' il-passion fruit, il-passion fruit frisk, il-palpa hawnhekk ara, ftit ġo kull waħda, nagħnih berries u lesti. Jiena hawnhekk ħa nipprepara biex nagħlaq il-programm ftit minuti ta' pubbliċità u niġu lura biex naraw l-ikel kollu tal-lum ibqgħu hemm. U jien hawnhekk lest b'kollox għalikom illum iż-żewġ platti palissa qegħdin naraw il-Buddha Bowl. Hawnhekk għandna l-Buddha Bowl dak it-tahini dressing, għamilna tahini dressing bil-yogurt plain, kellna tahini, kellna wkoll ftit bżar u melħ naqra lime juice u naqra tewm. Dak kien il-yogurt and tahini dressing. Tista' sservih f'bowl fil-ġenb jew inkella kif għamilt jien you actually dress bih. Hawnhekk għamilna dawk il-pulpetti biċ-ċiċri, kellna l-ħwawar, is-sweet potato, l-ispra ta' bajda u naqra dqiq, U biex għamilna l-purpetti kellna dqiq u naqra sesame seeds kulurit. Lejnihom ftit ġot-taġin, it-taġin mar ġol-furn u ssajjarnihom għal ftit minuti. Hawnhekk servejthom fuq sodda ta' basmati rice, kellna il-kale imsajjar, il-pumpkin, il-qara ħamra, u kellna wkoll hemmhekk il-avocado. Riċetta verament tajba kemm għal ikel ta' flaxija jew inkella wara nofsinha. Very very healthy. U hawnhekk għandna dawk iċ-chia seed puddings. Dawn il-puddings hawnhekk ġot-tazzi, għamilna dik it-taħlita ta' chia seeds, maple syrup, kellna naqra vanilla u l-almond milk, ħallinih mil-lum għal għada jew għal ftit sigħat u għamilna dik it-tip ta' pudding. Kellna il-cashew nut u l-frozen mango Mousse hemmhekk fil-qiegħ, again ftit vanilla, ftit maple syrup bħala togħmiet u bnejna saffi bil-toasted oats, kellna l-pineapple, il-blueberries u l-layer ta' chia seed pudding. Spiċċajt hawnhekk b'naqra iktar mhux pineapple, mango, blueberries, weraq tal-nagħniegħ u tinsewx spiċċajna wkoll bil-fresh passion fruit għal dik it-togħma eżotiċi. Dawk huma l-żewġ riċetti tiegħi għal-lum, huma healthy, huma tajbin immens, issibuhom fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar riċetti. Ciao ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta'. Strand Palace Agency Limited, Asiago, Le Naturelle, Valio, Olitalia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, Denby by Gregand Ellul,